unoziva sei kuti uchafa uri murombo ende uchangoramba uri munhu wenhamo pane mapatterns elife ekuti vanhu vakawanda vanomararama vasingacherechedzi asi zviri zvinhu zvinoita kuti panozongopera makore vasina kana chavainacho saka pazvinhu anjaitaura pavhidhiyo inoi ukaona uchitoita two zvacho kakawanda kacho nhamo ndoo yako ende mari hausi kuzosangana nayo saka kana kireke kutanga kusvika pachannel inoi chingogara wabaya subscribe button nekuti pachannel inoi hatinonewe kukufambira nyaya dzacho ende taakutofambira nyaya dzacho saka zvinhu zvinoita kuti vanhu vazoguma kato vazochembera vava varombo vasina kucherechedza chii number one kungova nehope yekuti one day ndichaita mari asi usina strategy yauri kugadzira inoita kuti mari iyoyo iuye mumaoko ako ukatarisa vanhu vakawanda nhasi vatochembera vasina kana chinhu vaitovawo nehope yekuti aiwa one day ndichangoita chidhiri chichandipa mari ndotenga imba yangu ndotenga plot yangu kana kuti ndotanga bhizinesi rangu asi makore atofamba hope iyoyo haina kumanifesta pavari saka ini ndiri kuti chii timu rangu ukaona uine haso rauri kuita usingakwanisi kucalculata kuti pamwedzi ndinonga ndiine marii wodivhaidha mari iyoyo woona kuti padhei yakafanira kuti ndiri kuwana mari siya haso iroro harina zvarinokubatsira ngatipe for example kuchigweja kuchigweja unogona kungofuma wakaputika nemari ende zvinotozivikanwa kuti chigweja unogona kungofuma waita mari overnight mari inorema wotosimuka asi ngatitare vanhu vese vanenge vakaungana pachigweja vachitsvaga mari vakati tsva pamakomba paye paye percentage yevanhu vari kuita mari pagore kana kuti vari kungofuma vaita mari pazuva vangani zvokuti tinoverenga kuti pagore pakasimuka vanhu vakati vakafuma vakabata ma50 ma15 ma30000 vangani vanhu vari kusangana machances iwawo saka iwewe chinokupa hopu yekuti chance iyo uchasangana nayo pakati pemathousands ese evanhu chii handitirikona saka sisu hatisida hopu isina basa ukaona haso rauri kuita chingava chigweja kungava kutsvaga mari eh, ringava dhiripi rauri kuita ukaona dhiri rauri kuita iwo usingakwanisi kucalculator kuti pamwedzi ndinoita mari yakati kana pahafu yegore rinonipa mari yakati siya dhiri iroro zviri nani kuita chinhu chekuti chinopa 15 dollars iri obvious chandoziva kuti ka ndakadai ndakadai inini handichai 15 dollars handitiwana panopera gore unokwanisa kuronga chinhu chinobatika ne 15 dollars iyoyo chinoita kuti life yako iende pane imwe stage usangoita munhu anongojegera jegera so kuti haiwa pachabuda chidhiri chani pamari apa haiwa mari yapadhuze manje asi pasina strategy reobvious rekuti mari iyoyo usaibata hope dzisina basa idzodzo dzinoita kuti vanhu vachembere vasina kana chinhu ende makore anorova pasi usina kana chinhu saka ndiri kuti usaita hope ita strategy ndo number one taakuenda panumber two panumber two kusaimprova kana kuti kuupgrada maskills ngatimbodzokerai kumashure tomboti munhu akaramba akaomerera pakugadzira macv nemadvd iko nezvaanenge achigadzirei noti madvd acho hakusisina ka hakuna here vanhu vakamboita mari nekubhena macd even takaenda kumotikari kwakatanga kuine manual kwakauya auto ikonoti kwaine mahybrid ikonoti kuri kuya mafully electric saka ukasaimprova maskills ako ka unoramba uchingosara nenguva saka unofanira kuimprova skill yako kuti ifambirane nenguva kuti ukwanise kuramba uchitora mari usazobudiswa muchigame haufaniri kuchema kuti technology iri kutora mabasa technology iri kutora mukana unofanira kutora advantage yetechnology iyoyo kuti uite mari hongu pane maskills asiri nyore kuovertake akadai neconstruction ekuvaka dzimba handitika asi unokwanisa kutora advantage yetechnology kuti uimprove zvinhu zvako ende uite zvinhu zvinhu zvako much faster kune ma3d printed house unazosecha iko nezve dzimba dziri kuprindwa nema3d printer asi adzasvika adzo muzimbabwe but technology yo iri kutouya ende itori munzira saka tora advantage yezvinhu uimprove school yako ifambirane nenguva kuti ukwanise kutora mari takuenda panumber 3 asi ndisati ndatora number 3 ka chingobaiwa subscribe button team rangu musangoomerawo nekungosubscribe tizoramba tichidzidzisana mangwana tizoramba tichibudisa mavhidhiyo ekuti ticharamba tichidzidza zvimwe zvinhu kuti panapa ndipost comedy asi ndinoposta zvinhu zvinoitika muupenyu zvinogona kutibatsirawo pane mamwe masituation saka takuenda panumber 3 number 3 kusatora advantage yemaalgorithms mazuva ano taane maalgorithms ekuti anotipa mavideos akawanda asi iwewe wakateera vhidhiyo yangu iwewe ndikatora foni yako yauri kuteera nayo vhidhiyo ino handiti ka ndoenda paprofile pa yako ndovhura mavhidhiyo aunonganya kulaika iwewe ndichaona kuti mavhidhiyo aunonganya kuona ndeeyi handiti kuona unofara zvinhu zviri educational here ka kuti unofarira comedy nengano nezvimafanisi inini handisi kuti ngatisaona zvinhu zvinonakidza ngatisaona zvinhu zvinovaraidza aiwa handisi kudaro asi kana ndichiti kutora advantage yealgorithm ndekudai so kutora advantage yealgorithm ndopaunoziva kuti ka mavhidhiyo emacomedy emafanisi ka inini ndichangolaika asi handifollowi machannels iwawo asi ukaona channel iri educational kana kuti iri kufundisa skill yaunoda kana kuti yaunofungidzira kuti chazonipa mari unofollowa channel iwe kutoti mavhidhios from that channel awande handiti ka kwete kuti ndakatora foni yako iwo kuma favorite videos ako pa 8 ma videos kana uri murume anenge angori ma video evasikana vari kungotamba vachingozunza mwiri vachingozunza mwiri yavo handi turi kuona ndozvaona uchifarira 80 percent handi turi kuona ukadaro ka hauna chauri kudzidza tora advantage yema algorithms ariko mazuva ano uzive kuti pa 15 ma videos aucharatidzwa ne algorithm ka pane 2 or 3 ekuti uchadzidzawo something kana kuti achakumotivata kuti uite shungu yekugadzira chikwe chinhu nekuti ukafarira zvinhu zvisina basa ende algorithm inokupa ende inokututira mavideos iwawo 6 hours da dzapera pambacho wakatojegera wifi yekuba uchirohwa nechando uchiona zvinhu zvisina kana basa zvinhu zvisina kana zvazvinokupa benefit saka make sure kuti ka ukaitawo hour uri pamaalgorithms uchiscrolla mavideos pachaitawo two or three mavideos achakubatsira kudzidza something tora advantage yemaalgorithms kwete kuti maalgorithms anosadza musoro mako zvinhu zvisina kana basa handitiri kuona matonzwisisa pandiri kutaura ende ngatisasaramba takamire papapo ngatiende kumberi Number four, kugutsikana nemari shoma. Vanhu vakaona vachati tiri koblaza ava kuti kudii? Handiti zvinonzi munhu unofanira kugutsikana kuti usazoba, kuti usazoenda kunoromba kana kuti usahura. Zvinoda kuti ugutsikana handiti ka? Asi hakusi kugutsikana kwandiri kutaura panapa. Ini ndikutaura kuti ka, iwe kana uchihora mari shoma, uchitambira mari shoma handiti ka, you have to do something kuti uimprove kuti panopera makore unge wawedzera wapane rimwe level. tembo rangu hazvina kunaka kuti nhasi uri kuhora 250 after 10 years uchingohora same pay izvozvo hazvisi bho and hazviite zvinoratidza kuti iwewo une shavi renhamo inini handisi motivational speaker asi ndinokuudzai zvinhu zviri paground zvekuti kana uchida kuzvigamuchira usazvigamuchiraka asi ndo zvinee zviripo iwo uri kuhora 250 kana 180 uri undiudza here kuti unotoperehwa ne 2 years kana 3 years uchishaya skill inowedzera basa rako kana kuti inowedzera pay yako ne 5 dollars uchaya skill yokuti uupgrade kuenda pafifty dollars panopera futi dzimwe three years ka waupgrade futi handi tiri kuona hazviite and hazvina musoro kuti unorowa ten years uchingowana same income same amount izvozvoka zvinoreva kuti ka une munhu ane usimbe unoita comfortable nezvinhu zvisingaite handi tiri kuona unofanira kuva nemaways ekuti ka hongu ndombogutsikana nemari yandiri kuwana asi regai ndimire mire kuti ndikwanise kuupgrade kuti mari yangu yandiri kuwana iti wanei iti wandei ndiwane chimwe chinhu chinondipa 5 dollars pazuva ndiwane chimwe chinhu chinondipa 10 dollars pazuva handi tiri kuwana zvinotora time but kana uri serious mukana unouwana vanhu vari kuwana sei magepi ekuta mari saka iwe chine kuchaisa gepi iro chii inyaya yekuti uri comfortable handi tiri kuwana pfungwa dzako dzakarelaxa uri kugutsikana nekangu kamari kauri kuwana ikako handi tiri kuwana saka ndokusagutsikana kwanditaura nezvako ikokoko kuti aiwa unofanira usaramba basa nekuti rine mari shoma asi do something kuti uupgrade handi uri kuona kuti panopera gore panopera two years ka unge wawedzera ka income mbichana even kakawedzera ne ten kana fifteen dollars zviri nani zvandiri kushora ini ndezvekuti munhu unoita ten years handitika uri musame bracket uine networth networth yako isina kana umbokwira mupfana ari kubva kucollege nhasi handitika achangopedza chikoro anogona kushandira 150 120 handitika asi panozopera 10 15 years kana 20 years network yako inofanirwa kukwira zvekuti unotoroti aiwa inini handichakwanisiri kushandisirwa 250 nemaskills andaanawo nemaconnections ana ndo anda kutarini iyo nifunga kuti vanhu vakadai nana ja presa achabvuma here kushandisirwa 500 dollars handiri kuona vanhu vakadai nana dj ola achabvuma here kushandisirwa ma 250 handiri kuona unofanira kuupgrade network yako inofamba kwemakore kwete kuti shuwa shuwa unosvika ku 35 40 years asi uchine net worth iri kudzika kuenda kuenda kuma 2 something tembo rangu musadaro upgradai maskills enyu munogona kunga kuona kunga ndiri kushora kana ndiri kupa pressure but zviri kwamuri pakupera kwemakore munhu anozongoramba achitambura ndiwe ende nhamo inorwadza ende nhamo haisi boti murangu saka zvaya kwamuri kuti muchashandisa zvamadzidza here kana kuti muchazviignore asi usati waenda siya wabaya subscribe button kuti pamberi apo tizodzidzisana zvimwe zvinhu zvakawanda but kana wateera vhidhiyo yako kusvika pan this time ndinokutendai nenguva yenyu uye nesapoti yangu timu rangu ngati upgrade yelife ngatiite zvinhu zvinoita kuti life yedu ichinje life yedu isaramba iri panzvimbo one ndokutendai nekuterera ngatisangane muchikamu chinotevera